سورج نکلا کھڑے صبح صبح دا ٹائم میں میں آدھا فل پروٹوکول تے موسم میں خوبصورت جے نظارے انہاں شودیاں دی بینڈ بج گئی ہے کیونکہ یہ باندھ دن گرمیاں دے سیزن چل سن تے سورج فل عروج دے کیونکہ سردی آ چکی ہے سنگت تے السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے سارے یار دوست احباب تندرست ہوسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے جے نظارے تے اپنا برا خوبصورت جے سرائیکی کلچر سنگا صبح صبح دا ٹائم ہے ناشتہ نوشتہ کیتے کر وی آئی پی چار پائی دے بیٹھے ہیں تے تو ڈیدے پہ بھنے تھوڑے بھران اتھائی بیٹھے ولاگ کر گھدے سٹارٹ ماشاءاللہ اے چائے پی چھوڑی اے چائے گھدی اے پی پانی وی سارے نال ٹھڈا ٹھڈا پے جائیں پیونے دے آؤ ساتھ بسم اللہ نا تے والا سانپ کلے پیسو تے سنگت آج دا خوبصورت جیا نظارہ ہی ایک بیڈ نیوز وی ہے سنگت بیڈ نیوز اے ہے کہ سارے نال پڑوس اے تھی گئے فوت کی بزرگ ہو رہی انو اللہ کو پیارے تھی گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت آسان فرماوے تے باقی اللہ پار ہے خیر اج دا ماشاءاللہ ویلیج لائف دے نظارے پیارے پیارے ایڈو باسا ماحول جگہ ہی بیٹھے ہیں فول خوبصورت ہے جی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے مزے ناشتہ کی تھی بیٹھے گلے گلہ تھوڑا سلولی سلولی تھی اکڑے چلو کوئی گل نہیں اللہ خیر کرے سی اج دے نظارے تے اپنڑے پیارے بھیڑا خوبصورت جج سلیم کھوکھے آلے طرفوں تہاکوں ساریاں کوں لو یو ٹو تھی گیا ڈھیر سارا محبتاں بھرا جتنے وی یار دوست احباب بھین بھرا سنگت ساتھ سارے دیس پردیس آلے ساکوں ڈیدھے پین نویں نویں ولاگ تے نیو ادر ولاگ خوبصورت جا کلچر اپنڑا سرائیکی بیلیکن گھنٹی کریسو پریس خوبصورت جے ویلیج لائف دے نظارے تے ساڈا یوٹیوب چینل وی کریسو سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی کیوں پہلے آ گئے کیونکہ پہلے کوں سس فالو کر گھن سن ہر آن والا نوٹیفیکیشن تہاڈے برا دا تہاکوں ملسی رہندا خوبصورت جیاں اپنا نظارے پیارے پاک ویلیج لائیو دی آواز تے تہاڈا برا سلیم کھوکھے آلا سمجھے کرو ساڈی آواز کوں سن کیتا کرو ساڈی ویڈیو دلوں واچ کیتی کرو لو یو ٹو تھی گیا ماشاءاللہ ساڈے سبسکرائبر کمپلیٹ ہن تے ساڈا واچ ٹائم تھوڑا تنگ کریندا پئے۔ ایکوں کراؤ کمپلیٹ۔ اللہ پاروں خیر تساں سارا واچ ٹائم کمپلیٹ کراؤ بھراواں کو اساں سرائیکی کلچر دی سخاوت پیالیاں دے وچ پلیسوں چائے چائے پلیسوں کشمیری چائے وی آئی پی خوبصورت جی ٹھیک ہے سنگت تہاڈا وعدہ تھی گیا سارا واچ ٹائم کمپلیٹ کرواؤ جلدی جلدی تے ول اساں تہاکوں پلیسوں پیاری جی کشمیری چائے سرائیکی پیالیاں دے وچ میں آکھداں کہ چس آ ویسی تہاکوں تے تساں ایویں خوبصورت جیہاں محبتاں ونڈیندے رہیا کرو سارے نال سرائیکی کلچر دے نظارے ڈکھیندے رہیا کرو پیارے پیارے تے مس نہ کیتے کرو سارے ٹھیک ہے سنگت تے باقی لو یو ٹو تھی گیا اج دی گڈ نیوز اے بیڈ نیوز وی تو ڈسی صبح صبح نال ہمسایاں دی ڈیتھ تھی گئی بزرگ ہوراں دی اللہ پاک انہاں دی آخرت چنگی فرماوے تے باقی اج دا ولاگ کرے سو اساں وی آئی پی چلدے ہیں باہر اپنے کیبن دے کھوکے دے چل کے روزی روٹی کرے نے روزی روٹی کرے سو ولاگ وی ڈکھے سو سگے سج سج سج سج سجنا کو پیارا جیاں تے پہلے اساں ولاگ ماشاءاللہ ایک نات دا ولاگ اپلوڈ کیتا یعنی کہ کیا ہی میکوں یاد کیاں نی بٹو میرے چینل تے اپلوڈ پے تھیا میرے چینل تے ویسو تلے ڈوجا تریجا ولاگ اوو پے ول سونگ میوزک ایڈ کیتا ہئی ول آج دا ساڈا اپنا نہ سارے پیارے جیڈ سلیم کھوکھے والا تہاڈا بھرا سپیشل پرسن ایکوں جلدی جلدی جلدی جلدی مار کیتا کرو سبسکرائب اے تہاڈے تے پے وینا ایندے سہارے تے اپاں چلدے ہیں اے ٹوٹل ہی لوہا لگا ہے ٹوٹلی بوڑی لوہے دے وچ پیک کیتے سامنے اپنا واکر ہے واکر چاتا تے چل بندے اس چپیٹو ساوی مولا علی دے صدقے ٹھیک ہے سنگت لو یو ٹو تھی گیا جلدی مارو سبسکرائب تو سر کھاندے نہیں سے چل کے تے باہر تک دکھینے ویڈیو ہاں لیکن ساری فیس بک پیج تے ساری ویڈیو دے دے پے انجوائے کریں دے پے فیس بک پیج دے او کو بھی فالو کر گن سو اپنا محبتہ بھرا پیغام دے چھڑے سو محبتہ بھرا کمنٹ کرے سو سلیم کو کیا لے کو فالو کرے سو اور سارا سریکی ویلاگ دیکھ سو راندے مس نہ کرے سو سکیپ بھی نہ کرے سو چل دے پے آپ باہر چل کے تک نظارے دکھینے آج دے پیارے پیارے ویلکم بیک سنگت برا تھوڑے دا چائے ٹائم تھی گئے چائے جائیں جائیں پیونی ہے آؤ ست بسم اللہ نہیں تا ولا تھوڑا برا آپ پی سی کلے کلے تے باقی سارے نظارے اپنے پیارے پیارے سریکی کلچر دے خوبصورت جائے کلچر تے سارے سامنے گرین گرین ماحول تے میں آدھا بڑا پیارا تے باقی اس سائڈ دے سارا اپنا پیارا چوک ہے خوبصورت جا گاڑیاں دی لین لگی کھڑی ہے تیڈو سارا یار ٹہلدا ٹہلدا آندا پیا لبھا رو خیر کیا سنویندے آ کے ڈیدھے ہیں تے باقی ماشاءاللہ ایویں سنگت جڑے رہے کرو ہفتہ دیندے رہے کرو اپنی پیاریاں پیاریاں چائے پیندے پے او سات بسم اللہ نا تا والا صاحب کلے پیندے پے ہیں ایک کپ چائے تے آئے ہائے ہائے ہائے نظارہ سارا سرائکی دا پیارا پیارا بس چائے پیندے پے سنگت چائے پی کے ٹریول کرینے اگاں باہر چل کے تاکو نظارہ دیکھیں نے اپنا خوبصورت جا کلچر دا ٹھیک ہے سنگت جڑے رازو ویڈیو سکیپ کیا نہ کرے سو موت تو اپنے دیدے رازو خوبصورت جا پیارا جا ویلیج لائے دا نظارہ خوبصورت جا سنگت ماشاءاللہ اپنے پیارے جے بیبران کو سرائکی گلچر دا محول دکھیں دے ودیں ساڑے ماشاءاللہ پیارے پیارے گرین گرینی دے وچ گنگلو، مولیاں بھیجیاں ہوئین جیں جیں کھاونڑیں نال ست بسم اللہ۔ نئیں تاں ولا سنگت ساڈا ولاگ ڈیکھ کے ساڈا سرائیکی کلچر دا نظارہ پیارا جیہا انجوائن کریسو مزے گھنسو خوبصورت جیہے کلچر دے ثقافتاں سنگت اگاں چلے ودھیاسے چھوٹے جیہے نظاریاں دے وچ پیارے پیارے ماحول دے وچ گرین گرین دے وچ تہاکوں ولاگ بنا کے ڈکھیندے پئیں جیہڑے شہرے سارے شہری بابو ہن نا انہاکوں انہاں چیزاں دا کہیں نا پتہ ہوسی پہلے تساں گولڈن پھول ڈیٹھے ہن آج سارے کول پھول تساں ڈیکھو گر پیلے پیلے پیلن بہار۔ بڑ خوبصورت جے نظارہ ہے باقی نال جڑے رہسو محبتاں کریندے رہسو تاکو ڈکھے سو راندے اپنے نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے کلچر دے

ویلکم بیک سنگات خوبصورت جے نظاریاں دے نال نال کیویں لگدا پے تو کو اج دا نظارہ سارا سرائیکی کلچر دی سخاوت پیاری جے محال میں آدھا سنگت دھوڑا پٹی پے سارا سرائیکی نظارہ تے ماشاءاللہ سورج غروب تھیندا پے سورج دیکھو آخری کرن تلے ڈوبیندا ویندا اپنی پیاری جے اور اپنے پیارے جے پیغام تے پیارے جے ولاگ تے پیارا جے میسج چھوڑیندا ویندا امید ہے کہ تو کو اج دا نظارہ سارا پسند آسی خوبصورت جیاں کلچر دا اور ریلوے دا ٹریک وی ہے کوئی ٹرین آئی نی میں اگے سنگت کوں ٹرین دا نظارہ ڈیواں تے باقی ڈیسو اجازتاں ساکوں اج دے ولاگ نال کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہوسی تاں معذرت کریسو ساکوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑیسو اپنی پیاریاں محبتاں کرن آلے سنگتاں کوں۔